Legana dong tye bot Acholi aye ni, ka wamito ni wabed maber, en lakudi cwiny ma ABS tye kede eni aye omyero wakwanyu. Nen imajin macalo ABS gutamo ni pire tek macalo an atye fan ma meggi, an abino amiyi mot bot wun. Tyen lokke ni eni tye kica ki mar tye icwiny joni eni. Miyo weko an bene amiyo mot ma mega botwu ba, ma an alego ni wun wujol bene. Kikene gire, ingeyo Acoli pe maro pwoyo dano makwo, ento an atye i kin jo ma gipwoyo dano makwo. Dong lutuwa, an alego ni macalo Acoli, radio station eni tye i kin radio manok tutwal ma gitye ka ilo tekwaro pa Acoli, ma an alego ni wacungo ki radio station eni. Amyero ni wutima kisa, an ami namba cim en pa radio ABS eni officially. Macalo an, pi kare ki kare aneno gin gimiyo, ento ki i cwiny an anongo ni an bene ami bot jo makato kene wek teno kwedgi kwot. Dok bene gungeni ni ka kicung ki radio eni anyim Lacwel bibedo maber. Namba tye 0787-500-322 ma kelo nying ni Oryema Justin, ma ka in ikubbe kony ma mege bi o i registration eni dok bene miyo registration eni medde ki tic pi kaka macalo acholi. Dong omera, ingeyo bedo acholi dong tye gin mo ma mit adada. An abino kany anongo itye ka goyo wer pa acholi ci aniang ni kara an pe anongo angeyo ni bedo acholi mit kuman. Ci an bene abidok kwija abicako timo gin ma wun wutye ka timone eni me rweyo lwak acholi woko long. me cako winyo radio ma ABS keken, pe ni gede adega ento miyo dwoko te kwaro pa Acholi pien mukene ni ka abedo ka lwodo ne abedo ka nene pole gi dok koko lurok lurok omiyo ma boss mig yam cok wai wai ka ineno tim pa jo mukene ineno gi time lulaki lulaki bene pe rac ento nongo rwenyo te kwaro ma mego macalo kaka Acholi. A Inongo lutic me redio cawa weng nongo gitye ka goyo wer pa lutino loka keken. Ma megwa kany-nyi kono, inongo calo wan ma watye i redio-ni nen calo wan wape acoli. Iya. Meno aye lok ma an atamo ni an awaci. Ki dong pa Nea bene pire tek. In iloko lok pa Bosby. Bosby ti ankol ma mera. Omera Bosby ka ma in itye iye, macalo okeyo ma meri, An bene dok atye nero ma megi bene gipe laro. Nero bene atye ka mini mot, ki okeyo bene atye ka mini mot, ni bed ma cwinyi opye. Lobo eni ka cwinyi opye, jimine bibedo tye kit ma Rubanga obedo kwede tic kwedi i kare mukato angec-ci. Medde ki gin ma in itye ka timone-ni. Ento pe iweki jami mukene ma bino weko dano ngako ki i kom yo-ni omolle i yo ma megi. Macalo dano adana. Kare mukene watamo ni watye ka wot maber, ento i po lacen ni kare lelani nongo ngakke i teng yo ma nongo pe ber. In bene omera Kim, an alebe ni byonna ma an abino tim kany-nyi, wun bene kong wumina wer me tekwaro, omera Kim, wek an bene bedona kany-nyi dano bene gunen berne. Pien dano gupenyo ni. in icito ibido registration kwica oloo ngo ma dong in iduku kede ki an bene abi dok kede nongo oluto abedo ka winyo ne olute leba bene obi cako lok kine wero gin pa cwiny ni kikume ma nyuto ni wun bene ngo wucako loko te kwaro ki ikom an an dok acito woko atiyo ki gin ma wun wumiya ni me loko te kwaro me mede ki yubu te kwaro